Job. Dwi'n mynd i marw. Wyt. O, reit, oce. Nia Jones, capten tîm pêl-rwyd Cymru, mae'n amser i ni ddod i nabod chdi chydig bach yn well. Ti'n barod am y cwestiynau cyflym? Dwi'n nerfus, ond iawn. Reit, da ni'n dechrau. Un bach syml i chdi. Pêl-droed neu pêl-rwyd? I wylio bêl-droed, ar hyn o bryd i chwarae pêl-rwyd. Sesiwn ymarfer neu noson allan? Sesiwn ymarfer. Ie? Onest. Rili? Onest. Ti'n mwynhau hynna fwy? Definitely, ie. Reit, hogan o ochrau Wrecsam, de Cymru neu gogledd Cymru? O, gogledd. Gorfod bod, dwyt. Brydferth. Dy hoff chwaraewr pêl-droed erioed? Thierry Henry. Digon teg. Chwaraewr pêl-rwyd gorau? Laura Langman oedd yn chwarae dros Seland Newydd. Chwaraewr gorau dwi erioed 'di chwarae yn erbyn, Maria Tutoye, eto, Seland Newydd, jyst anhygoel. Hoff dîm pêl-droed a pam? Dwi'n gwybod yr ateb ond dwi'n meddwl ar ôl clywed pwy fydd dy hoff chwaraewr di. Yym, Arsenal FC, nath Dad rhoi'r crys arna fi pan o'n i'n chwech. Oedd o eisiau bod yn wahanol i i ffrindiau fo pan oedd o'n ifanc. O'n nhw di- i gyd yn Lerpwl neu Man United so, ie. Guna. Pryd ola? Three quarters ar bach. Ww! A mae'n cheat day, ie, obviously. Ie, be' bynnag ti isio. Dwi'n mynd i marw neu dwi'n... Wyt. O, reit, oce. So, do's 'na ddim byd diwrnod wedyn, sa'm training session diwrnod wedyn? Oce, dwi'n mynd am TGI Jack Daniel's chicken strips. O, neis. Cinio Dolig. O, ar ôl y chicken strips? Loads of cranberry sauce a mint sauce. Hyd yn oed efo twrci. A i orffen, jyst bar o siocled Marvellous Creations Dairy Milk. Hoff le i fynd ar wyliau? Y gym. Siop. Fi wedi bod gymaint o wledydd ond jyst i chwarae, so ti jyst yn weld un ai cae pêl-droed neu tu fewn i cwrt pêl-rwyd. Nes i fynd i'r Cook Islands unwaith efo pêl-rwyd, oedd hwnna'n anhygoel. Tip gorau i blant? Jyst trio bod y y person sy'n gweithio mwya galed yn y yn y stafell. Dwi'n gwybod mae'n cliché ond actually dwi dwi rili teimlo fel pan dych chi yn trials neu sesiwn ymarfer a ti'n cystadlu am le ti, mae'n rili anodd i'r hyfforddwr edrych pastio chi os ti y gyntaf yn y drill neu'r un olaf yn y yn y test ffitrwydd, jyst os ti'n gweithio'n galed ti'n hanner ffordd yna dwi'n credu. Licio hwnna. Reit, be sy'n dy wylltio di? Yym. Colli. Colli. Ond waeth na hynny dwi'n meddwl agwedd drwg. Mm. Agwedd ddiog. Yym yn torri gorneli. Just, yeah. No good? Na, sori. A'r un bach ola, os gen ti quote i ni, beth yw dy hoff quote? Wyt ti'n byw dy fywyd efo rhyw frawddeg bach special? Nes i dweud hyn? Os mae hwn yn dda, ia. Mae yna tattoo shop yma, yma. Da ni'n mynd am tattoo a cael y quote. Ar dy ben all day? Ie. Okay. Winners just a loser who never gave up. Fi just yn meddwl, mae pob, mae pob person llwyddiannus ond wedi cyrraedd y llwyddiant achos maen nhw wedi cael setbacks, so anafiadau, deselection, hurdles bach yn eu bywydau personol. Ie, yeah, mae jyst yn wake up call i chi wneud rhywbeth yn wahanol, wneud rhywbeth yn galetach. Neis de? Ie. Yeah. Mae hwnna bach yn hir i gael tatŵ i ddweud y gwir. Ie, yeah, sori, ddim ar corff ti. Pen ôl bas, gyda ti. Ar dy gefn di. Ond ie, neis dod i nabod chdi chydig bach yn well. Ie. Yeah.